Abaturage b'ebyaro ebya Kijumusana, Kiyangara hamwe na Bwensebesebe byona nibisangwa omu muruka ogwa Kiyangara, egombolola ya Kiyangara Ibanda Yamashoma, disiturikiti eye Ibanda, bwahatiya nibasaba abebembezi baabo abu baterire akaruuru okubashakira obuyambi omu gavumenti. nangwa na ministry y'ebigwererezi ebyaro ebi omu mani gakya musana batunga enjura eyagwa n'omuyaga okashusha tibagibinga omu iguru eyareka emitsiri yabo, amatungo gabo hamwe n'amaramizo oterwe n'oburaro bwabo. buri ahansi. Aba nibagira ngu n'entookye zaabo zirimu muhogo, ebicoori, ebihimba nangwa n'ebindi nabyo byateerwa obutsya obutaka obwo hatiiya tibaine eky'okuteeka aha mahega ngu kandi n'ah'okuraara naho tibahaine. Nibasaba abeebembezi baabo abu baateereire akaruru okwija bakabashakira bakabayamba bakatunga eky'okuteeka nangwa n'okubafunira ah'okuraara ngu ahabw'okuba embeera ni mbi munonga. Abataka barikugaaniiraho na Christ Media TV baaba bareebwa bagumiize batya. Ka twagwirwa akagwe, omuyaga, enjura yaiza n'omuyaga omu dakiika nka ikumi zonka, ahu ndikugambira yaatwara amaju abiri g'abatsigazi bamwe, omwe nibamweta Kenneth Ahimbisibwe ondiijo nibamweta Albert Beetonda. Kandi yaagaruka yaatwarana n'ekanisa ya ya Elim House of Worship. Ahu ndikugambira top yoona yaarugaho yaayeshuka omu mbuga, amabaati goona omuyaga gwagafutafutana. Tinkumanya nigabaasa obutaiza kugaruka kukora really. Kwonka naaba ndiyo ninteerera Agriculture Officer ngu aije akakucaringe ebishushani ebi, tuhandiike ripoota tugisindikire Chief Administrative Officer. then nabo babaase kuhandiikira ministry y'ebigwererezi babaase kugira eki baatuyamba ahabw'okuba enjura eyaagwa yaaba eri mbi munonga omu dakiika nka ikumi zonka yaaba eine akashoorora eine omuyaga emiti yoona yaacweka yaayeshuka ahansi n'amaju goona gaayeshuka ahansi so mbwenu turi omu kabi kahango munonga. Nibanyeta Tumusiime Liniasi, nindiga akazo omusana yakana. Itwe kunu twagwerwa akagwe ahabw'okuba ekanisa yaitu y'abarokore egyo yagwa. Enju y'omutaka waitu Kenesi nayo yagwa. Mbwenu bamemba ba paramenti nituhereza obuyambi ahabw'okuba twaba kubi munonga ekirenga n'emisiri yoona yagwa. Amazima Mukama aryakureetwa kuhika omurokore w'ekanisa egyo yagwa yoona yahwaho. Enju y'omutaka Kenesi yagwa. Enju y'omutaka Betonda yagwa. Eri aheeru hati. Riba ryahumuka kuza ruguru rw'ensi ebasebe kandi omuheereza akagwa musana Elm House of Worship. Ekanisa yaitu yeena nka ya Elm House of Worship omuyaga eizooba eri gwagiyoora gwagitwara nitwenda obuyambi bw'okubaasa kutuyamba nk'abantu abu kuba turikwebasita nk'abantu. Mbwenu twatusaba MP. ow'omukyaro w'omushaija n'abandi batahize ba kansara batuyambe ahabw'oburemeezi obu baatubaho eri izooba. Linavensi Nakate n'omuturage wa Rwenshabasebe aine emyaka makumi mukaaga na mwenda y'obukuru. Agira ngu enju ye yoona n'amabaati byagwa byagyenda. Bwahatiya taine h'okuraara kandi n'akokurya aku yaaba aine omu nju ebidongo byakateera taine ku araateeka aha mahega yaakushaba abeebembezi okurugayo bakamuyamba bakamufunira eky'okurya. Tinaabenzi. Nyowe nda Kate Tinaabenzi, ninduga omu kyaro kya Kiyangaara ya Kasatu. Ninsaba obuyambi. Enjura yaagwa saaha mukaaga, yaatutwara twena, byona byahwaho, ebintu byona byahwaho, entookye zaatwekyerera, emisiri yaatwekyerera. titwine nk'okuta aha mibiri titwine n'akatura ahari egi micwe egi. Mbwenu nyowe ninsaba obuyambi owa Dokita Panado atuhereze obuyambi ahabw'okuba embeera yaaba mbi tinyine bwegamu kandi ndi enfakazi kandi ndi omuntu ayahikire emyaka nkaaga. Mbwenu ampwere angirire embabazi. Amaziina ni Konsolo Regina nyowe ndi omwana w'eka egi. N'omukade wangye nimutureeba aha, twaba turi aho shaaha nka mukaaga aho haateerwamu eihunga, enju yaagyenda, amabaati gaabuuka timukugareeba aha, emisiri yoona yaagyenda, ebintu omu nju, esihaani zoona zaayatsika, emifaarasi titwine n'ah'okuteeka orubaju tutaheeza tuguma n'aha turaara. Nitubaasa kushaba nka MP n'abandi abakansara abeebembezi abarahurira amakuru aga. baze kuhwesheza baze kuhwesheza.
Twagambaho na mukuru w'entebe ya kasatu aha b'egomborora ya Kiyangaara ow'ekitiinisa Kaliyo Francis owahamya ikura eri kandi yaraganisa ku ariyo nahanda bunaku na na mukuru w'ebyobuhingisa Mweta Agricultural Officer okuhandiika ebaruha okuzitwara aha mukuru w'abakozi Mwete Chief Administrative Officer reero bakareeba oku bakuhandikira ekitongore na minisitule ey'eby'obwebezi okubareetera obuyambi kwonka naasaba abaturage okuba abagumisiriza. Kariyo. Nyowe nimbashaba ngu omu kwombeka hositero omu bwire obu turikweteekateekyera kuza omu kwombeka okw'omurembe, atirisiti kikaabaire nikyenda ngu abantu baaba nibombeka kwonka n'okugira ngu obumwe nituba tutarikwebaasa, abantu ku baakubaire nibaaba nibombeka biimutsya enju, at least basibe ring beam batakahikire aha kuhanikira na n'okushakaara. Ahabw'okuba enju waaba ogisibire ring beam harimu emiti ehimbwa aho nikibaasa kugira oku kya difendinga enju ahabw'okuba hati waaza kureeba top ezi ezirikutimbira aha mutwe gw'amakanisa na n'amaju agu bombekire enkyebebe niziija zitaaha omu kidongo hati zirye emiti emiraba zigirya hati oshange emisimaari. Eri nk'ekwatsize omu kidongo yonka emiti etakirimu. Yade ekidongo nokireeba kiriho kifuremingire kwonka emiti etakirimu misimaari n'emisimaari etakiri mu budongo. So nkabire ninyadivayizinga abantu baaba nibombeka nangwa hati nk'aga amakanisa agu barikuba bombekyeise burooka okuguma nibatsiba ruringi biimu n'obu gaakuba gari amashomero bagume batsibe ruringi biimu ahabw'okwerinda ebigwererezi ebirikuba nibiija omumaisho. Hoona nabwo Christ Media TV haine oku yaarugayo akagitangaaza aha ku abaturage baine kwerindamu ebigwererezi nk'ebi obwe nibabyara emiti nangwa n'okwombeka n'okwombekyesa buruti kutari kwombekyesa emiti erikuhika ekareebwa encebebe. Kariyo? Emiti waaba oyombekire enju yaabu sitowa. Ninga enju ya mwamba, aho nooreeba ngu amabaati nigaba gashwangiire ekidobo. Ago amaju tigakukira kugyenda munonga, kwonka amaju aga furaati, ago aga furaati ag'okushanga eyombekiise emiti kandi eri eya furaati, obu full stop neeba neeba eri nk'ekwatsizeho bukwatsa. Hati enkyebebe ku zikutaaha omu miraba zaagirya, zaarya emiraba, hati omuyaga gwija gutunga advantage y'okusituraho ka top, zikakatwara, omuyaga gukakatwara ahu gurikwenda kukatwara. Ahu twaza kuhandiikira amakuru aga, twagyezaho okugambaho na mukuru w'entebe ya kataano owa bwa disiturikiti ey'eibanda ow'ekitinisa Happy Herbert Mayanja nangwa n'omukiikye omw'ishengyero Honarebo Dokita Ninkusiima John Paul kwonka amatsimu gaabo agu twine gaaba gatarikurabamu kwonka nitukuragaanisa okukuhitsyaho ebirikukiraho amakuru aga. Aba Christ Media TV, ndi Innocent Nwagira Bon hanuya omuri Ibanda.